Ну минем бөтен салык аш керде, бөтенесе яхшы ди. Гаиләдә нормально, эштә нормально. Синдә ничек? Чөт син ди бүген настроение, настроениесез ди. Менә ди тормышымда чөт кара полоса бара ди. Моннан соң тагын вакыт уза, болар да тагын очрашалар. Теге сорый, ну синдә ничек хәлләр? А миндә все шулай, Аллага шөкер ди. Син чөт бүген тагын да совсем настроениесез дигәч, теге әйтә, теге вакытта истәме? Ага. Ул оказывается ак полоса булган иде ди тормышымда. Аллаһ Субхану ва Тәала һәрбер кешегә, әлбәттә, язмышын язды. Нәрсә Аллаһ Субхану ва Тәала безләргә язды, без аны белмибез. Ләкин әгәр дә берәр нәрсә булды икән, берәр сынау гомеребездә, тормышыбызда килде икән, димәк, Аллаһ Субхану ва Тәала аны язган. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә шундый мәгълүмат бирә. Алла субхану ва тааля җан ияләренең язмышларын күкләрне һәм җирне барлыкка китергәнчә хәтле 50 мең ел 50 мең ел элек язган ди. Шакра әгәр дә берәр нәрсә, берәр нинди сынау, берәр нинди авырлык килде икән, ләкин сынаулар арасында җиңеллек тә булырга мөмкин. Нинди генә сынау килмәсен, әгәр дә килде, димәк, инде ул язган иде. Тырышырга кирәк, әлбәттә, авырлыкка эләкмәскә. Төрле сәбәпләр алырга, төрле сәбәпләр кылырга, шул авырлыкка эләкмәс өчен. Ләкин әгәр дә инде ул авырлык яисә сынау килде икән, монда инде без аны кабул итәргә тиешбез. Чөнки Аллаһ субхана ва тәгалә аны язган дигән сүз. Чөнки бу дөньяда, кордашларым, сынау күрми торган бер кеше дә дөньяда юк. Нинди генә якта булса да, һәрбер кешедә үзенең сынавы, үзенең имтиханы. Гаиләдә бөтенесе әйбәт булса, эштә проблема булырга мөмкин. Эштә нормально, хатын белән нормально, балалар белән проблема булырга мөмкин. Авыру булсынмы, школда берәр ни проблема булсынмы. Ләкин барыбер кайдадыр ниндидер сынау була. Һәм бу Аллаһ Субхану ва Тааляның рахим, рахимле сыйфаты, рахимлек сыйфаты. Чөнки әгәр дә бу дөньяда бөтенесе идеаль рәвештә булса, без ахирәт турында сезнең белән онытыр идек. Ә бит кыямәт көн килә. Шуңа күрә шул сынаулар белән, авырлыклар белән Аллаһ Субхану ва Тааля безгә, кардәшләрем, кулларым, бу дөнья мәңгелек түгел, әле ахирәт тә булачак, әле җәһәннәмдә җәннәт булачак турында онытмагыз дип әйтә. Шуңа күрә сынаусыз моны истә калдырырга кирәк. Сынаусыз бу дөньяда кеше юк. Нинди генә кеше булмасын, ә барыбер сынавы бар. Безгә тыштан башкасы күренсә дә, безгә тыштан карале бу эштә бер проблема юк ди. Баласы да юк, хатыны да юк. Нервысына ашарга. Кайбер чакта шулай була бит тормышта. Я кайта да җыклый, эшкә китә дә йөри монда. Ну бит аның зур проблемасы. Хатыны юк. Баласы юк. Шул ук кечкенә бала җигрә торган кочакларга сине. Эштән кайтасың да кочакларга җигрә сине. Ә менә андый хисләр бит анарда юк. Бу проблема түгелмени? Шуңа күрә нинди генә кеше булмасын, бу дөньяда һәрбер кешенең проблемасы яисә сынавы бар.

Әюпнең Раббысына дөреслектә, дөреслектә, Миңа авыру кагылды, һәм Син, рәхимләрнең иң рәхимлесе, дип дога кылган вакытны искә төшер, ди Әнбия сүрәсе 83 нче аять. Шуңа күрә сынау килде икән, узарга кирәк. Әюб алейхиссәлам менә шундый авырлык булуына карамастан, Аллаһы белән элемтәне өзмәде, шулай ук гыйбадәт кылырга дәвам итте. Истигъфар кылырга дәвам итте. Беркайчан да фикер дә килмәде Аллаһы белән элемтәне өзәргә. Чөнки бу юл пункт А, пункт Б. Без пункт Аттан бу, бу дөньядан җәннәткә тырышабыз эләгергә. Б пунктка. Шуңа күрә бу юлда төрле чаклар булырга мөмкин. Сынау да, җиңеллек тә, җиңеллек тә, сынау да, ак полоса да, кара да полоса булырга мөмкин.

Хисапсыз җәннәткә керү, димәк, бернинди ул кешегә газап Кыямәт көнне булмаячак. Бу бит 60-70 ел гына. Кыямәт көн 50 мең ел, аннары мәңгелек. Аллаһ субхану ва тааля моннан тыш кайбер очракларда зуррак сынаудан саклар өчен кешегә кечкенә Сынау бирә. Ага, крылоңа машинага кереп килеп, килеп керделәр. Ага, хәр эшкә сынау кыласын. Проблема шикелле, сынау шикелле, кайгы шикелле. Ләкин бәлки Аллаһ субхану ва тааля сине тагын да зуррак булган авариядән саклагандыр. Саулык сәламәтен китә торган авариядән саклагандыр. Без бит аның турында уйламыйбыз. Без уйлыйбыз, ага, менә авариягә эләкмәгән булсам, эшкә өлгергән булыр идем. Акаен син беләсең нәрсә булыр иде. Бит аны Аллаһ субхана ва үзе генә белә. Әй, өйләнмәгән булсам, менә шулай эшләмәс идем. Каян син беләсең, бәлки илмәгән, өйләнмәгән булсаң, менә шул хатын кызга син вообще төшкән булыр идең, бәлки дәрәҗәләп, аска-аска, түбән-түбән дәрәҗәләргә. Без бит белмибез. Миллионлаган төрле ысуллар бар. Һәм шул ысулларны Аллаһ субхана ва тәгалә үзе генә белүче. Икенче сынау, кардәшләрем, ул Алла Субхана ва Тәгалә якынайта торган сыйфатларны кузгата башлый бездә. Сабырлык булсынмы? Алла Субхана ва Тәгалә өметләнү, ялвару, дога кылу. Күпме кешеләр аз изгелек кылалар, авырлык яисә сынау килгәнчә кадәр, а сынау килгәч, изгелеген тагын да күбрәк кыла башлыйлар. Күпме кешеләр, кардәшләрем, гөл гонахта авырлык сынау килгәннән соң фикерли башлады, карале. Болай гына килмәде бит ул. Һәм әгәр дә алай фикерләп Аллаһка кайтса, бу инде зур ни'мәт. Әгәр дә моннан соң да Аллаһка кайтмаса инде, кардәшләрем, бу бик зур хәтәр. Чакра авырлык килде икән, без аны кабул итәргә тиешбез. Иң беренче адым шуның белән без, кардәшләрем, үзебезгә җиңеләйтәбез. Все, Аллаһ Тәгалә язган булды икән, язды димәк. Язган икән, мусульман кешенең хәле гаҗәп. Әгәр дә авырлык килә, ул Аллаһка хәмд сәна кыла да шөкер кыла, һәм ул аның өчен хәерле нәрсә була, дип Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа күрә, әгәр дә Аллаһ миңа язган икән ул сынауны, димәк, ул миңа хәерле. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу бер хадиста безгә аңлата шундый мәгънәдә, кайбер очракларда ди, Алла субхану ва тааля кешегә җәннәттә бер зур дәрәҗә билгеләп куя. Иман ягыннан зур дәрәҗә билгеләп куя. Ләкин кеше гамәлләре белән анарга җитә алмый. Шуннан Алла субхану ва тааля монарга сынаулар бирә башлый. Шул дәрәҗәгә кешене җиткезер өчен. Без бит бу дөньяда ай буе көне төне эшләргә әзер. Әгәр дә безгә әйтсәләр, менә бер ай эшлисең, сиңа фатир бирәләр, машина бирәләр дисәләр. Без көне төне эшләргә әзер. Менә бер ай эшлибез дә, көне төне гаиләне күрмәсәк тә. Ләкин бер айдан соң фатир да була, машина да була дисәләр, тырышабыз. Соң бу безнең тормышыбыз бит шул бер ай шикелле бит инде. 60-70 ел гына, 30 көн түгел, 60-70 ел. Аны борылып карасаң да, сизелмәгән шикелле узды. Әле генә өйләнмәгән идек, әле генә өстәл астында йөридерик, инде монда безгә утырабыз 30, 40, 60 яшь, балаларыбыз, оныкларыбыз, хатыннарыбыз бар инде бездә. Әле балаларны да өйләндерергә вакыт җитә. Вакыт уза да китә. Антыгында мәңгелек була. Шуңа күрә бу дөнья тырышып калырга кирәк. Икенче кардәшләрем сынау килгәннән соң, гөнаһлар, хаталар өчен гафу сорарга кирәк. Ә бер галим шундый матур сүзләр әйтә. Искә, истә калдырырсыз дип өметләнәм. Дога бәла казаны туктатучы сәбәп булып тора. Дога бәла казаны туктатучы сәбәп булып тора. Әгәр дә ул килергә тиешле бәла казадан куәтлерәк булса, ул аны туктата. Әгәр дә бәла каза килүнең сәбәбе көчлерәк булса, ул әлбәттә аны туктата алмый, ләкин җиңеләйтә. Менә шуңа күрә дә кояш, ай тотылган вакытта Аллаһ Субхана ва Тәгалә мөселманнарга намаз укырга, дога-истигъфар кылырга һәм садака бирергә кушты. Әгәр дә сынау килде икән, без ничек әйтәбез? Күп очакларда, әйдә, намазга бас инде, авырлык килде бит инде. Подожди, проблеманы чишим, аннары басырмын. Сөннәт булып тора, авырлык яисә сынау килеп килү белән намазда, нәфл намазларыбызда күбәйтергә. Чөнки пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләм әгәр дә аның турында сөйлиләр сахабәләр, әгәр дә Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләмнен берәр нәрсә өчен очып поша торган булса иде, берәр кайгы булса, ул намаз укый иде. Менә намаздан башлар кирәк. Авырлык килде, намаз укырга кирәк. Җиңеллек килде, сынау шулай ук ул. Намазга бас, нәфл намаз укы. Шөкер намазы булсынмы булсын, духа намазы булсынмы, тәһәҗҗүд намазы булсынмы, ләкин бас укы. Аллаһ Тәгалә кабул кабул итәр Аллаһ бирсә. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләм шундый матур сүзләр әйтә. Дау мардакум бис садака. Ширләрегезне садака белән давалагыз. Һәм галим бер матур сүз әйтә, садака ди. Төрле сынауларны туктату туктатканда гаҗәеп йыгынты ясауга ия. Хәтта садака бирүче гынахлы, залим, имансыз булуына карамастан, Аллаһ субхану ва тәала бәла казалардан саклый. Моның шулай булуы күпләргә мәгълүм. Җирдәге бөтен кеше дә моның шулай булуын раслый, чөнки алар моны үз тормышларында күрделәр. Иманы бармы, иманы юкмы? Аллаһ Тәгалә бу дөньяда ярдәм итәргә әзер. Ләкин иманлы булса, Аллаһ Тәгалә кыямәт көнгә дә әҗер савап итеп кайтара кешегә, Алла бирсә. Һәм онытмаска кирәк, кардәшләрем, Коръән уку.

Дөреслектә без Аллаһыныкы һәм без аңа кайтачакбыз дип әйтәләр. Бакара сурәсе 155-156 аятлар. Фәрз Мухаммад саллаллаху бер хадисында шундый матур мәгълүмат бирә безгә. Әгәр дә берәр иманлы кешедә кайгы-хәсрәт, бәла, проблема килеп чыкса, Һәм ул әйтсә, Инна лиллаһи вә инна иләйһи раҗиун, бөтенебез без Аллаһыныкы һәм Аллаһка кире кайтабыз. Я Аллаһым, миңа менә бу кайгы-хәсрәттә, бу проблемда әҗер-савап бир, һәм миңа бу хәлемне, бу әйберемне, әгәр дә әйбер югалткан булса, әйбәтрәк, яхшырак нәрсәгә алмаштыр, дигән дога кылса шундый, Аллаһ субхана вә тәгалә Хакыйкәттә анарга шул проблема да әҗер-савабын бирер һәм хәлен яисә әйберен яхшырак нәрсәгә алмаштырыр. Кардәшләрем, Аллаһ Субхана ва Тәгалә һәрберебезгә насыйп эйләсә иде, авырлык килгәндә аны кабул итеп, Аллаһ турында онытмаска. Без күп очакларда Аллаһ турында онытабыз, ләкин авырлык, сынау Килсә, иң беренче, кулларыбызны күтәреп, дога кылып, намаз укып Аллаһка ялварырга тиешбез. Моннан Аллаһка да мәхәббәтебез арта, моннан да ул явызлыкка, ул сынауга каршы торырга көч-куәт тә йөрәкләребездә барлыкка килер, иншәәллаһ. Ла илаһә илләллаһул азыймул хәлим.